Dawtmi nu le pa u le nau hna ṭha ka ṭham thlaho thawngchimnak in kut kan i tlaih hna. Hakha ralkap uknak duhlonak langhtertu palek nih an ṭhen hna i meithal zingkhat an puah hnawh hna. Thawngni kul le khat February kul le ruk Chin ramkulh Hakha Myanmar Economic Bank hmaiah ralkap uknak duhlonak a langhtertu hna cu palek le ralkap nih ṭhen an timh hna i meithal zingkhat zong an puah hnawh hna. ti zong in kah an timh hna tiah kan theih. Hakha Myanmar Economy Bank hmaiah tulonak a langhtertu mino minung zakhat tluk cu zing suimilam pahra le cheu hlan ah nan kal lo ahcun kan i ṭhen hna lai tiah an ti hna. Tlawmpal ah minung an vun i khawn i minung thongkhat leng an si cu tikah lamkam loin lamkam khatlei deuh lawngah um u an ti. Cuti mino hna an um hnu suimilam hleihnih hnuah hika in nan kal lo ahcun kan upadi ning in kan tuah hna lai an ti ṭhan hna i asinain mino nih an duh ve lo caah palek tikahnak motor tal in motor dang le ralkap nih an rat hnawh hna i tiin an kah hna nain an kap kho hna lo. Palek pakhat nih meithal zingkhat a phuah nain lamzawhnak hruaitu le palek hna chimcawnnak an ngeih hnuah palek lei nih Hika hin um hlah u, lamtu zawh ko u an ti i lamtu an zawh ṭhan tiah a hmun i a ummi pakhat nih a chim. Cun zungkip rianṭuantu CDM ah aa telmi hna le mizapi tal in minung thongṭha hrawng cu zanlei suimilam pahnih ah Hakha Kherson Hall in lamzaw an peh ṭhanmi Chin ramkulh cozah zung le Myanmar economy paang hmaiah ralkap uknak kan duh lo. Ralkap uknak sung ko seh, cozah rianṭuantu CDM ah i tel dih u, zung kai hlah u ti bantuk in an au nain ralkap le palek lei nih hnahnawhnak bel a um ti lo tiah kan theih. Chief Minister le Hluttaw Speaker tel in Minister dangdang thlah an si. Le Shang Commission na ṭan tubal thlah an si rih lo. Akha Rumtlang ralkap sakhan tu suk suk ah hrenmi Chief Minister Hluttaw Speaker, Deputy Speaker, Minister hna le tlaihmi dangdang hna cu khiwa regular ruk zinglei sumalam te hla hrangah an thlah hna Malaysian Commission Zoran ṭuantu belte an thlah rih hna lo tiah theih a si. February kul le ruk zing ah an vun thlah hna i suimilam thleikhat hrawng kha Minister Aung Sing an phan. Tamte in an phan ko hna Election Commission zung thimnak zung ṭuantu an tlaihmi hna belte an thlah rih rua hna lo. A dang hi cu an chuak dih cang tiah Nato Speaker Pu Zo Bawi PSO saya Nidun Lawakah Speaker Pu Phoi Ah PSO Pu Ban Sui Hmu le Sipin le Electric Minister Pu Suthe PSO Amos na nidha khatham san chim February nukul han khen ramthen chief minister hluato speaker le minister an tlai mi hna chu an thla chang hna na in ramkul in tlai mi hna chu February kul le ruk longa an thla na Chin ramkul long silo in ramkul dangdang a hren ni zong an thla lin na tiak in theih Hnatlak peng CDM ah a ton i minung cikua leng an si cang tiah spot ṭingṭing nih an thanh. Hnatlak peng ah cozah zung kul le thum a um i rianṭuantu minung thongkhat le zanga le samrat le pakhat chungah caceunak tam deuh minung cikua le kul le ruk nih ralkap uknak duh loin CDM ah an i tel tiah spot ṭingṭing nih February kul le nga ah an thanh. Thantlang peng cozah zung hna le CDM ah aa telmi hna cazin cu fimcawnnak lei ah minung thongkhat le samrat le pali chungah Minung zaruk le pahnih cu CDM ah an um. Ngandamnak lei minung cu pahnih le pathum cungah zarhnih le pathum an dihlak in an um. Fimcawnnak penguk sawmthum le pahnih ah hleikua, GAD sawmruk le pariat ah pakul, cinthlaknak hleiruk ah hleinga, cazin chek lutlai pahra chungah minung pathum, cooperative

Pehtlaihnak uruk ah pathum, social welfare pasarih ah minung pathum, cutskhalnak panga ah pahnih, zaanglek pathum ah pakhat, atala sianginn hleithum ah pathum electric, minung pasarih ah minung pathum biaceih zum panga pakhat an si tiah an then. Fimcawnnak rianṭuantu le CDM ah aa telmi kan langhtermi khi khawm khawhmi vialte lawng an si rih i a cat dingmi an tampi rih lai. Cun CAD kan langhtermi khi Thantlang peng ningpi in a si. Thantlang khuachung zung zongah a ṭhumi cu kul le riat an si i hlekhat nih CDM an tuah tiah an thanh. Mindat ahcun Chin Ash kam hman cang lai ti bantuk phung hman a um ti lai lo tiah an thanh. Mindat khua ahcun zei nawlngeihnak le uknak phung hman a um ti lo i Chin Ash timi Chin miphun nih kan ngeihmi nunphung asiloah zulhphung le phungphai ningin kan i hruai cang lai tiah Pitu ocho i phu nih February kul le nga ah an thenh. An cathanh ah an ṭialmi cu thawngni kul le khat February ni khat zingka i ralkap nih nawlngaihnak an lak ni kan cohlan lo caah zalawngte le dai tein duhlonak a langhtertu cozah rianṭuantu le rammi hna an him nakhnga Mindat peng rammi hruaitu phu nih ṭuanvo kan lak hna. Cun Mindat peng ah uknak lei upadi salnak lei le biaceihnak lei pawl cu hnon an si i Chin us Chin nunphung siloah phungphai le zulhphung kha hman a si lai tiah an thanh. Cun an cathlennak biapi in an ṭalmi cu dai tein duhnak a langhtermi cu cozah rianṭuantu le rammi mizapi kha harnak pek, hrocer tleikhi in hren le an nunnak donghter tiang tuahsernak um ahcun cu hna he aa pehtlaimi zung department ralkap le pumpak minung hna cu Chin Arch bantukin ṭuanvo kan lak hna lai tiah an cathlennak an ṭial chih. Tainak a si.
Lenya Zami mino nih ZCD Secretary Pu Zin Kam Lian a rianphuah ding in an hal tiah an theih. Kalemyo hrambunh Zomi mino hna nih Zomi Congress for Democracy ZCD Party Secretary Pu Zin Kam Lian cu nithum chungah a rian kan phuah piak u tiah February kul lawng ah an hal. Pu Zin Kam Lian a rianphuah ding an halnak a ruang cu sac ralkap khawngsil nih UEC thar a ser i ramkhel party hna tonbiaruah a sawm hngami anmah nawl in meeting kan kai ko lai tiah media sinah a chim ruangah a si. Cathanh an chuahmi ah amah pumpak miakmainak ca men ah zomi minhmang in ralkap sermi UEC ah kan kai lai tiah amah nawl in media sinah a chimmi hi kan duh lo. Cun zomi aiawhtu party a simi ZCD hi mizapi nih dirpi peng nan duh ahcun miphun dang sinah zomi belnang a nehtu Pu Zin Kam Lian nih atu hnu in nithum chungah a rian in kan phuahpiak u tiah an thanh. Hi kongah Kalaymyo lei i mino hruaitu le ṭuanvo ngeitu Lian Tuang nih Pu Zin Kam Lian nih hin media sin ah a biachimmi pawl kan ngaih tikah zei bantuk cozah paoh he rian ka ṭuanṭi kho ti bantuk in bia a chimmi atu lio mino kan thisa a lit lio a si fawn tikah a rian in kan phawhpiak u tiah van halmi a si. Party lei zong nih a si khawh chungin kan tawlrelpiak ko hna tiah a chimmi kan theih i kan i lawm ngai ko tiah ka Hakha Ṭhama a chim. Zei bantuk cozah an si hmanh ah kannih cu ramkhel party kan si i kan i tel a hau ko. Amah balte meeting kan kai kan timi cu ralkap cozah kha kan cohlan tinak a si lo tiah Pu Zin Kang Lian nih February kul le li ah The Hakha Time ah a rak chim nain atu cu meeting kan kai lo pinah a rian phuah piak dingin mino hna nih an hal tiah kan theih. Assistant Vice President a si.
UEC thar nih ramkhel party meeting an sawmmi hna Chin party in ZNRD party lawng a kai tiah kan theih. State Administration Council nih Union Election Commission thar an ser i February ni kul ni ruk ne piro ah tonbiaruahnak ngei ding in an sawm hna i Chin party pariat chung ah The NRD party in Chairman Pu Khang En Thang lawng a kai tiah kan theih. Hi kong ah ZNLD party in General Secretary Salai Chaw Bik Thawng nih kannih party kong ah thonghni kumkul kumkhat February ni kul ni hnih ah khan meeting sawmnak kan sin a phan. Asinain atu lio kan ram boruak le thil umtuning kan zoh tikah a si thiam lo, kan kai lai lo tiah Bia kan rak chiah cangmi a si ko. Mizapi nih CNLD cu meeting ah kan kaipiak hlah u ti zong an kan nawl. Amah belte an kan nawl ruang theng ah si loin meeting sumnak ca kan hmuhka te khan kan i tim hrimhrim lo tiah The Hakha Times ah a chim. Chin party hi pariat an um i tu chungah ZNRD lawng meeting an kai. February ni kul nili tiangah ZCD party secretary Pu Zin Khang Lian nih kannih party cu kan kai ko lai tiah a chim nain Tidi mino nih party chairman an va chimh tikah kan kai lai lo tiah an fehter ṭhan hi hi a si tiah kan theih. February ni kul ni ruk ah tuahmi UEC le ramkhel party hna tonbiaruahnak ah Ramkhel party sum kua le pakhat a ummi chungin party sum nga le pathum meeting an kai i party sumthum pariat an kai lo tiah kan theih. Lima ka si. Tutan Dhaka ṭhamnak holh thawngchimnak cu hi vial in kan ngol rih lai. A zohtu te a ngaitu nan cungah kan i lawm. Best ṭak si.